Мин, ди, сине нинди гөнаһ кылуыңа карамастан, ди, аларны гафу итәчәкмен, ди. Бу Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең безгә карата нинди киң рәхмәтле булуы һәм нинди генә микъдарда гөнаһыбыз белән булмасын, аның каршына киләбез икән, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә нәрсә ди? Гафу итәм, ди. Һәм Менә бу әйтә, дога кылып һәм Аллаһтан өмет итеп сорарга тиешбез дини. Ягъни нәрсә дигән сүз? Без Аллаһ Тәгаләдән сораганда, дога кылганда без өмет итәргә тиешбез. Алла Субхана ва Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итәчәге турында. Безнең бернинди шик, шөхбәләр булырга тиеш түгел. Һәм менә без дога кылганда шикләнергә тиеш түгелбез. Әй, Аллаһ Тәгалә кичермәс инде минем гөнаһларымны, күпме гөнаһ кылдым инде, күпме кешене анда рәнҗеттем, золымлык кылдым анда, яки берәр нәрсәсен урладым анда, ничек инде мине Аллаһ Тәгалә кичерсен инде дип, менә шундый шикләр керергә тиеш түгел. Аллаһ Тәгаләдән сораганда, безнең өметебез көчле булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә бәрәбер кичерәчәк мине, чөнки ул үзе вәгъдә итте, гафу итермен, кичеремен дип, менә шундый каты өмет белән дога кылырга тиешбез инде. Һәм Аллаһ Тәгалә җавап бир, бирүенә бер дә шикләнергә тиеш түгелбез. Чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Ва кала раббукум ва кала раббукум нууни астаҗиб лакум ди. Һәм Аллаһ Субхану Тәгалә дога кылыгыз ди, Һәм мин сезгә җавап бирермен, ди. Менә бу вәгъдәсе Аллаһ Субхана Коръәндә килә, аяте, миңа дога кылыгыз, ди, мин сезгә җавап бирермен, ди. Менә бу безгә өмет уята шушы Аллаһның җавабын көтергә, җавабын өметләнергә. Җавап бирәм, ди, дога гына кылыгыз, ди. Җавап бирәчәкмен мин сезгә, ди. Шуңа күрә гафу сорыйбызмы, бүтән хаҗәтләребезне сорыйбызмы, менә Аллаһ Тәгаләдән өметләнеп, бер дә шикләнмичә сорарга тиешбез, чөнки Аллаһ Субхану вәгъдә бирде, җавап бирәчәкмен инде. Бу дөньяда да ниндидер сәбәпләр аша җавап бирмәсә инде, аның әҗер савабын ахирәттә күрәчәкбез инде. Яки шушы дога аша берәр бәла казадан саклыячак, яки инде әҗер савап бирәчәк. Чөнки дога ул шулай ук гыйбадәт. Менә без дога кылабыз, Алла Субхану тәгалә безгә әҗерен дә бирә аның, әҗер савабын да яза һәм шулай ук инде хаҗәтебезгә җавап та бирәчәк инде. Һәм хәдисне дәвам итеп әйтә,

Җитсә дә ди гөнаһларыңды инде, без бит инде беләбез, күкнең беренче каты инде бер 10 километр тирәсе инде җирдән ул. Ә иң өске каты тагын да биегрәк инде. Аны төгәл санын без әйтә алмыйбыз. Менә шул микъдарга, шул дәрәҗә хәтлектә гөнаһларың күбәй менсә ди, миннән истигъфар, гафу сорасаң ди, мин сиңа җавап кишерәчәкмен ди, гафу итәчәкмен ди. Алла субхана тәгаләнең бар, әле гафур, Әл-Гаффар, Әт-Тәвваб дигән исемнәре. Алла Субхану Тәгалә гафу итүче һәм бик күп итеп э, гафуларны кабул итүче, Гаффар, ягъни бик күп итеп э, гафу итүче, шулай Әт-Тәвваб, тәүбаларны кабул кабул итүче дигән исемнәре бар. Менә Алла Субхану Тәгалә менә шундый күркәм исемнәре бар. Менә шундый

Шуңа күрә менә э, халык та таралган бит инде. Кешене шу мәчеткә чакырсаң, шушы дингә өнди башласаң, мин бик күп гөнаһ эшләдем инде, Аллаһ Тәгалә гафу итмәсен, без әйтергә тиешбез, менә синең гөнаһларың күккә хәтлек җитсә дә, ягъни инде бу образно говоря, инде русча әйтсәк инде кинәй дип атала инде. Шуны гөнаһларың шуңа хәтлек күп булса да, Аллаһ Тәгалә Гафу итәм, ди, тәүбәгә килсән, ди, гөнаһларыңны калдырсаң, ди, гафу итәм, ди, шикләнергә ярамый. Йә, һәм шулай ук кешене көлергә ярамый, мәсхәрәләргә. Менә анда гомер буе гөнаһ эшләде анда, бөтен совхозның печәнен урлап бетерде, бөтен ашлыгын ташыды үзенә, күпме гөнаһ кылды, мондый гөнаһчы Алла Субхана Тәгалә ничек инде аны кичерсен, һәм мәчеткә йөргән була инде дип, менә мондый сүзләр сөйләргә шулай ярамый. Чөнки Алла Субхана, әгәр дә ул саф чиста, э, ихлас күңел белән Аллаһка тәүбәгә килде икән, Аллаһ Тәгалә аны гафу итәчәк ул гөнаһларын. Син белмисең, бәлки инде шушы намазга басып, изгелекләр кылып анда Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча имә тәүбәләргә килеп, Аллаһ Тәгалә аны гафу иткәндер, бөтен ул эшләгән гөнаһларын бетергәндер. Ә син аны шушы Аллаһ Тәгалә гафу иткән килеш, аны нәрсә мәсхәрәлисең, котыртасың, рәнҗетәсең. Ничек инде аны кичерсен Аллаһ күпме гөнаһ кылды. Беркайчан да кешегә алай әйтеп ярамый, көлергә дә ярамый, әйтергә дә ярамый. Аллаһ та гафу итәм дә, син әйткән буласың, ничек инде аны гафу итсен дип. Син шикләнәсең Аллаһның рәхимлеге турында, рәхимлегеннән. Аллаһ Субхану шушы исемнәреннән Әл-Гаффар, Әл-Гафур, Әт-Тәвәб, гафу итүче, тәүбәләрне кабул итүче. Шуңа күрә өметне беркайчан да өзергә ярамый. Күпме генә гөнаһ кылсаң да инде. Без һәрвакыт тәүбәгә омтылырга тиешбез инде. Һәм тәүбәнең инде әйттек микән инде биш шарты бар. Беренчесе ихластан тәүбәгә килү. Мәсәлән, кеше исламга килгәнче рибага акча алган ди инде. Яки рибага акча биргән ди инде. Рибаны беләсез инде, процентка акча бирү яки процентка акча алу. Безнең ислам динендә инде процентка акча бирергә дә ярамый, Һәм процентка акча алырга да ярамый. Мәсәлән, бер дустыңа биреп тордың ди кардәш 100 мең, шуны 150 мең итеп аласың икән, бу риба дип атала. Бик зур гөнаһлардан санала инде Коръәндә. Кем риба ала ди, ул Аллаһка һәм аның Расүленә сугыш белән чыга ди. Менә шуның хәтле дәрәҗәдә. Һәм бер икенче риваятендә килә, кем рибага акча ала яки бирә ди, Кәбатулла янында үз әнисе белән җенси мөнәсәбәткә кергән дәрәҗәдә була ди. Менә шушы рибаның дәрәҗәсе. Уйлап кына карагыз, Кәгъбатуллада зина кылу бит вообще башка сыймаслык. Әле тагында башка сыймаслык үз әнисе белән, үзен тудырган әнисе белән нәрсә җенси мөнәсәбәткә, ягъни зина кылган кебек дәрәҗәдә була, кем риба ала. Шуңа күрә риба алу, процент акча бирү яки ал, алу менә шуның хәтлек зур дәрәҗәдә тора. Пәйгамбәр сәлләһу әйтте, Кәбатулланда әнисе белән зина кылган кебек Кәбатулланда һәм инде э, Бакара сүрәсендә килә, кемдер рибага акча алады, ул ди Аллаһка һәм аның Расулына каршы сугышка чыга ди. Аллаһка бит ничек сугышка чыгып булсын инде. Аллаһ шушы безне барлыкка китерде, аңа берничек тә сугышка чыгып булмый. Ул һичшиксез берничек тә үсеп без җиңелүдә булачакбыз. Шулай бит инде. Аны ләкин кем рибага акча ала яки бирә, менә шушындый зур куркыныч астында куя инде үзен. Әйттек, 150 мең, ә, 100 мең бирде, 150 мең итеп алды икән. Шушы риба кылды инде. Алырга да ярамый, бирергә дә ярамый. Алучы да шул гөнаһны ала, бирүче дә шул гөнаһны ала. Чөнки алучы булмаса, бирүче булмаса. Кеше әйтә бит инде, менә мин бит бирмим ди, мин бит алам гына ди. Әмма дә ләкин син булмасаң, алучы, бирүче дә булмаса. спрос зарождает предложение диләр бит инде сораучы булса бирүче булачак дип шуңа күрә алырга да ярамый бик гөнаһ аңладык име менә шушы рибаның не зур гөнаһ икән менә шушы риба а юк взятка кем взятка кем взятка икенче хөкемдә автобус яшәде аннары Менә кеше белде ха рибаның хөкемен, ниме? Харам. Шундый зур куркыныч гөнаһ икән, үзе әниең белән зина кылган кебек. Тәүбәгә килде ди. Беренче шарты дидек, нәрсә ихластан калдырырга тиеш. Ихластан Аллаһ ризалыгы өчен шушы ә, аятларны, шушы хәдисләрне ишетте, все куркып калды. Кара, ни зур гөнаһты калдырам, туктыйм ди, ихластан Аллаһ ризалыгы өчен. Теге кеше куркытып түгел, анда бит инде бар, берәрсе куркытса, тагын бер теге процентка акча алып кара яки биреп кара дип килеп куркыта икән инде. Все, куркып туктала икән. Бу бу ихластан тәүбә кылмады, ә кешедән куркып кына калдырды. Мәсәлән, процентка бик күп акча биргән, и конкурентлары килеп куркытканнар, тагын бер ишетәбез икән, процентка акча биргәнеңне кешеләргә, без сине юк итәбез дип, ха куркып кала да калдыра бу эшен. Бу тәүбә кылмады, бу калдырды гына. Моның тәүбәсе саналмый, чөнки ул ихласны Аллаһ ризалыгы өчен калдырмады, куркуы аркасында калдырды. Беренче шарт ихлас булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә әмер итте, шушы әмерен үтәп, мин калдырам дип, ихластан. Икенче шарт үкенү булырга тиеш. Шушы гөнаһны эшләгән, эх, ни өчен шушы гөнаһны эшләдем дип, бик каты үкенергә, бик каты күңеле сыкрарга тиеш аны. Бик каты борчылырга тиеш. Шәп шушы гөнаһны эшләдем соң дип. Өченче шарт, шушы гөнаһны калдыру. Туктарга тиеш. Все, риба алмый да, бирми дә. Киселергә тиеш инде. Һәм инде дүртенче якын белән үзенә э, карар чыгарырга тиеш, бүтән ул гөнаһка кайтмыйм дип. Аны әгәр дә шикләнә икән, эх, авыр чакта бәрер, я бирәмен, я алырмын инде дип, әзрәк кенә шиге була икән, үзендә төпле карар чыгармый икән инде, все, бүтте, бүтән, бер кайчан да бу гөнаһка кайтмыйм дип. Шулай ук тәүбәсе кабул булмый. Төпле карар чыгарырга тиеш үзеңә. Бу гөнаһка бүтән бер кайчан да кайтмыйм, эшләмим дип инде. Бишенчесе тәүбә вакыты булу. Безнең бит инде тәүбә вакыты чыга кайчан? Җаныбыз, без астан бугазга хәтлек җитә, бугаздан чыгып китә җаныбыз. Шулай бит инде. Менә җаныбыз чыкканда бугазга җитә икән, безнең тәүбә ишекләре ябыла, тәүбә кабул булмый. Һәм инде шушы җаныбыз чыгып инде бугазга җиткәнче хәл тәүбә ишекләре ачык, без тәүбәгә килергә, омтылырга, ашкынырга тиешбез инде. Һәм инде кыямәт көне алдан беләбез бит инде, кояш безнең Көнчыгыштан чыгам әле. Географлар. Көнчыгыштан чыга, көнбатыштан бата. Кыямәт көндә киресенчә була, әйме? Көнбатыштан чыгачак, көнчыгыштан батачак. Шул вакытта кыямәт көне җиткән була. Шушы вакытта да тәүбәләр кабул булмаячак. Тәүбәнең ишекләре ябык була. Шуңа ше без тәүбәгә килә алабыз. Биш шарты бу. Аллаһ белән безнең арасында булган гөнаһка. Әгәр дә кеше белән арасында булган гөнаһ була икән, инде алтынчы шарт үтәлә, Ул кайтару. Э, кеше хакын үтәү мәсәлән э, берәр кешенең нәрсәсендер урлады телефонын инде мәсәлән яшь э, бик күп таралган бит инде телефоннарны урлыйлар бигрәк тә шәһәр җирләрендә имән берәр кешенең дустыңның анда берәр танышыңның телефонын урладың икән һәм син инде шушы аятларны ишетеп инде караклык турында Ишетеп, Аллаһтан куркып тәүбә килдең икән, шушы биш шартны үтәдең икән, алтынчы хак өстәлә, шушы телефонны кире хуҗасына кайтару инде. Ә инде телефонын сатып җибәреп таба алмаса, шушы акчасын кайтару шушы телефонның инде. Алтынчы шарт өстәлә, әгәр дә кеше хакына кергән булсаң инде. Кешене рәнҗеткән булсаң, барып гафу сорау, менә мин сине шул турында шулай дип сөйләгән идем, рәнҗеткән идем, гафу ит мине дип. Менә бу алты шарт була кеше белән бәйле. Әгәр дә үзебез белән Аллаһ арасында булса, биш шарт инде. Тәүбәгә килгәндә менә шушы шартлар үтәлергә тиеш инде. Һәм Аллаһ Субхану тәгалә әйтә: "Я ибне Адам, иннака лау атайтани би курабил арди хатая, сумма лакайтани ла тушрику бихи шайан, Ләтәйтүкә би курабиһә мәгъфирәтән ди. Эй адәм баласы ди, бите җир шарын яулап алырлык гөнаһ белән килсәң ди, минем каршыма ди. Җир шары икән, карагыз, дөнья зур. Шулай бит инде. Бик зур. Күз алдына китереп булмый. Шуңа ук гөнаһлар белән дә минем каршыма килсәң, ди, миңа тиңдәшлек кылмаган хәлдә, ди, ягъни Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә ширк кылмаган хәлдә. Әйттек бит инде ширкнең ни зур гөнаһ икәнен, рибадан да зуррак гөнаһ, иң зур гөнаһ. Аллаһ белән бүтән илаһны тиңләү дидек. Шулай бит инде, Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән, ә уйланып чыккан илаһлар белән Аллаһны тиңлисең икән, тигезлисең икән, Бу нәрсә дидек? Ширк була, тиңдәшләү була дидек. Мәсәлән, Аллаһтан башка бүтән нәрсәгә ялварасың икән, сорыйсың икән, дога белән мөрәҗәгать итәсең, Аллаһны тиңләгән буласың. Шулай бит, аңа ширк кылган буласың. Бу бик зур гөнаһ дидек. Мәңгелек җәһәннәмгә керә мондый кеше дидек. Шундый халәттә булмыйча, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылып, үлгән булсаң, ди, һәм гөнаһларым бик күп булса да, ди, шуш ни ди, мин сине кешерәчәкмен, ди. Бу нәрсә дигән сүз, галимнәр моннан бик зур файда китерде. Әгәр дә таухид иясе Аллаһка гына бер гыйбадәт кылган кеше, ниме? Аллаһка гына гыйбадәт кылды, бер үзенә тиңдәшлек кылмады. Бүтән иләһләргә табынмады, бүтән иләһләрдән сорамады, бүтән иләһләргә тәвәккәл кылмады. Ә мәләким бүтән гөнаһлар эшләде. Бүтән төрле гөнаһлар эшләде. Шушындый халәттә үлә икән, Алла субхан нәрсә ди? Шушындый бәндәнең ди гафу итәчәкмен ди теге гөнаһларын инде. Һәм җәннәткә кертәчәкмен ди. Безнең шушы эшләгән гөнаһлар өчен ие, кыямәт көндә газаплап алачак Алла субхан теләсә инде. Мәсәлән, бүтән гөнаһлар эшләде дигәндә, әмма яки тиңдәшлек кылмады ди, шушы эшләгән гөнаһлары аркасында ул аны газаплап чистартачак инде. Җәһәннәмгә кертеп ала, чистаранганча хәтлек инде. Аннары инде алып, нәрсә, җәннәткә кертәчәк инде. Әгәр дә таухид иясе булса инде. Шарт бар монда. Нәрсә ди? Аллаһка тиңдәшлек кылмаган булса. Ә инде тиңдәшлек кылган хәлдә үлә икән инде Аллаһка ширк аткан, ширк кылган, кемнән рус тиңләгән хәлдә һәм шул халәттә үлеп китә икән, тәүбә кылмыйча, бу инде мәңгелек җәһәннәмгә керә. Шушы хәдистән алына инде. Чөнки аның каршысы нәрсә? э, ни э, ширк кылу инде монда бит инде әйтә ширк кылмаган хәлдә әйтсәм гөнаһларым бөтенесен гафу итәм ди һәм шулай галимнәр әйтте турыдан туры җәннәткә дә кертәләр ди газапламыйча без бит әйттек гөнаһлар өчен газаплап алырга мөмкин дидек гөнаһлардан чистарындыр чөнки җәннәткә пак чиста кешеләр генә керә гөнаһлы кешеләр керми Шуңа күрә чистарыныр өчен, пакьланыр өчен безне газаплап җәһәннәмдә чистарта шушы эшләгән гөнаһлар аркасында. Әгәр дә без таухид ияләре булсак кына, аннары җәннәткә кертә. И шулай ук бар ди, теләгән кешеләрен газапламыйча турыдан-туры җәннәткә кертә ди. Бу инде

Ә, ә, ә, Алла Субхана Тәлә ди, аңа тиңдәшлек кылганнарын ди, гафу итми ди. Әмма дә ләкин калган гынахларны теләсә ди, гафу итәчәк ди. Хам галимнәр шушы аяттан инде нинди файда чыгардылар? Әгәр дә ди, кеше шушы таухидияс булып үлә икән, инде Алла Субхана газапламыйча да турыдан-туры җәннәткә кертә ала ди. Ә кемнән инде Аллаһ хикмәт иясе бит инде, кемгәдер инде чистарынырга, пакланырга кирәк икән инде, шушы эшләгән гөнаһлары өчен инде э, газаплап чистарынгач кына җәннәткә кертәчәк инде. Шуңа күрә менә бу безне өмет уята, кызыктыра, таухид ияләре булырга, Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылып инде шушы җәннәтенә керергә инде. Ә калган гөнаһлардан инде шушы тәүбәләргә киреп инде Аллаһка өмет итергә безне җәннәткә кертүе турында инде. Менә бу хадис безне бик зур өмет уята. Хаталанган булсак инде, ялгышкан булса, гөнаһлар кылган булсак инде, тәүбәләргә килеп инде Аллаһтан истигъфар сорап, гафу сорап инде Аллаһның җәннәтенә керергә инде өметен уята. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм дә әйтә ич, "Валлаһи ди, инни ластагфируллаһ ва туби илейхи фил яуми аксар мин 70 марра" ди. Аллаһ белән ант итәм ди, мин көненә 70 тапкырдан күбрәк Аллаһтан гафу сорыйм ди. Һәм аңа тәүбә итәм ди. Пәйгамбәр пәйгамбәр көненә 70 тапкыр Аллаһтан истигъфар сораган.

теле э, телдә генә булырга тиеш түгел бу калеб белән дә булырга тиеш уй фикердә дә булырга тиеш стәгфирулла стәгфирулла дигәндә телебез белән дә әйтәбез калебебез белән дә шушы зикерне калебтән дә чыгарабыз һәм уйлыйбыз да эй раббым бер алла шушы гөнаһларымны гафу итсәң иде кичерсәң иде дип инде һәм инде зур гөнаһлар булганда тәүбәгә килергә кирәк инде кеше гөнаһлары да менә шушы намаздан намазга җомгадан җомгага рамазаннан рамазанга шушы истигъфарлар гафу ителә ә зур гөнаһларга инде без тәүбәгә килергә тиешбез тәүбәгә килгәндә генә зур гөнаһлар кичерелә гафу ителә инде зур гөнаһлар бар бит инде анда э, иң беренчесе шул аллаһка тиңдәшлек кылу анда шушы риба әти әнинең э, рәнҗетү сүзләрен тыңламау инде зина кылу хәмер эчү һәм башка зур гөнаһлар инде анысы икенче зур гөнаһлар дип дәресләрне башларбыз анда э, белербез нинди зур гөнаһлар кайсылары зур гөнаһка керә инде бу мисал өчен генә әйтәм инде зур гөнаһларга тәүбә кирәк тәүбәсез аллаһ тәгалә зур гөнаһларны гафу итми ә кечкенә гөнаһларны инде менә шушы әйткәнемчә инде шушы көн саен истигъфар әйтеп йөрү менә һәр намаздан намазга уку менә шушы калган изгелекләр инде кеше гөнаһларны инде гафу итеп сөртеп бара инде шуңа күрә менә шушы хаталансак шушы хәдисне искә төшерик алла субхан тәгалә гафу итәм ди Рәхимле ди, нинди күп күккә хәтлек җитә торган гөнаһларыбыз булса да, җир шарын бәйләп алырлык гөнаһларыбыз күп булса да инде, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылмыйча яшәсәк, таухид ияләреннән булсак, гафу итәчәкмен, ди, сөртәчәкмен, ди, бетерәчәкмен, ди, бу гөнаһларымны инде. Һәм инде шушы зур гөнаһлардан тәүбә шартларын үтәп, тәүбәгә килик инде. Һәм шулай астагфирулла вә туб иләйхи дип инде шушы истигъфарларны кылып йөрергә онытмаска кирәк инде. Пәйгамбәр хәтле пәйгамбәр бу дөньяда инде аның гөнаһлары гафу ителеп, инде э, җәннәт белән вәгъдәләнгән була бит инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам. Менә шундый хәерле кеше, иң хәерле пәйгамбәрләрнең берсе, Аллаһ субханә тәгалә иң яраткан кешесенең берсе булып тора пәйгамбәр. Әле шул да көненә 70-100 тапкыр истигъфар кыла торган булган, Аллаһ Тәгалә гафу сорый торган булган инде. Ә без инде беренче чиратта без инде заиф бәндәләр, инде күп гөнаһлар кылучы бәндәләр, беренче чиратта шулай Аллаһ Тәгаләдән күп итеп гафу сорап истигъфар сорый торган кешеләр буларга тиеш үзебез. Субханака Аллаһу бихамдика ва ашһаду ла илаха илля анта ва астагъфирука ва атубу илейк.